Eh, okay. Ehe, Rĩu- kwa wines. ĩ mũhunjia ũyũ ma- makire kũrĩa israel Israel magĩthiĩ nduka ya wine wines. Ehe. nduka ya wine rĩ hena wine very special wine Mhm. Ĩrarĩ- Special wine. ĩrarĩ on sale Ĩrĩkũ ĩyo? very very special unique wine Ehe. tondũ nĩyo ĩrĩa mũhonokia jesu rĩ Eh. ĩrĩa athondekire kũrĩa kana ya galili Waini ĩrĩa Jesu athondekire ĩronekana Israel nduka-inĩ ya wines. Ĩhĩ. Agĩũka nayo. Ona kĩrĩa Ena nake- ũma ũrĩkũ nĩyo. Metha, ĩkĩrĩ ĩkĩrĩ na label. Rĩmbo no twĩkĩre nyingĩ. No akĩgwĩra ĩ ĩ Israeli kwenyewe. Ona okorwo ĩ Israeli. Mm. Nĩ ũma ũrĩkũ atĩ waini waini ĩyo nĩyo nĩyo nĩyo nĩyo haswa. Kamarĩ kũu mage. Ningĩ agĩkorwo waini ĩyo maugaga yarĩ njega ũguo rĩ, tondũ ona arĩa makundire maugire, ĩ, kaba mũngĩanjirie na ĩno. yarĩ njega ndĩraigua nginya nĩ marehaga thĩna makauga ĩno nĩyo- makauga ĩno nĩyo angĩkorwo ĩngĩkwanjĩtie. ĩno nĩyo ĩngĩanjirie Mm. koguo ũrenda kũnjĩra atĩ no makorwo nĩyatigarire- atĩ nĩ matigirie kanini Ĩ, atĩ nĩ ngatigarire na rĩu angĩkorwo nginya- mũgaĩ na camaĩ possibility maninire yothe Fu. and not only that Eh? it is on sale na mutungatiri ni oka nayo na amwira riu mwi mutungatiri ona ti undu Ĩ. mutungatiri we yari hingo iyo ya Jesu waini ino ukumenya atia niyo Jesu atu niyo athondekire ni ni witikie uko we wikorwo na witikio ni koguo ona ingioya cai wi haha nja njitikie niguo Jesu anyuire akiri tukuga guo twiragwo niguo tugibati gwitikia koguo ti yama especially agikorwo ni mutungatiri waku urakwira ri mutungatiri tiwo gukuire

koguo ona jesu nĩ amenyaga to mũhaka tũhũthĩre indo iria ahũthĩrire atĩ waini ĩyo nĩyo exactly nĩkĩo augire twĩkage ũguo as a symbol koguo tũhũthĩre kĩrĩa twĩ nakĩo tũgĩtware mbere ya mwathani twĩke ũguo ĩ ta symbol no gũka gũtwĩra this is the actual thing atĩ ĩno nĩyo waini ĩyo ya galili tambo tuonie tuonie kĩrĩa traces tuonie ũrĩa wamenyire nyamũ ĩno nĩyo nĩyo haswa nĩyo yaumire galili kuu kana Eh, ukimwira wa mbere wa mbere ndauma isiraeli mwambe mũnyite ũguo tutirarega hwainĩ ĩno ndoka na kuma isiraeli tutirarega Nginagũra tuonie harĩa wamĩona mũgũraga atĩa mĩa- mĩcinga mĩaka ĩyo yanyu. ngiri ĩmwe ĩ waini ĩyo ndĩrĩ yakorana na mũnyota handũ ĩka- ĩkanyuo na ĩna nginya stika alafu stika katene kwarĩ na stika ĩna nginya mbica ya jesu

Mũndũ ũyũ wĩ mbica-inĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũthakĩte thenema gũkuonia rĩrĩ ũrĩa Jesu aikara e gũkũ thĩ. Ũyũ nĩ mũndũ ũthakĩte thenema na agĩthakaga thenema ici ĩ, ta nĩ ũrĩthiĩ wĩrorere kĩndũ gĩtagwo behind the scenes. Nĩ ũkuona mũndũ ũyũ na ũrathake Jesu nĩ araneo karatathi agathoma ũrĩa Jesu augaga nĩguo athiĩ auge ũguo thenema-inĩ. Koguo mũndũ ũyũ ti Jesu. na ũkĩhoya jesu hatirĩ handũ wĩrĩtwo atĩrĩrĩ eh, wambe ũgere mũhianano-inĩ nĩguo mahoya mau makinye tũthiaga direct ũkahinga maitho maku ũkahoya ũgacommunicate na ngai waku koguo ona mbica ici tũigaga ĩ okay nĩ njega ĩ nĩ ikĩonanagia nĩ andũ aya mathakĩte thenema cia jesu nĩ ega tondũ nĩ makĩ- nĩ makĩgeretie kuonania ũrĩa bibilia yugĩte the lifestyle of jesus makamerehe into action Mm. ukahota ku understand uria maundu maria jesu agereire ki ki ki no ti kuga andu acio nio jesu Mhm. ona arutwo acio tuonaga tv-inĩ tio arutwo acio ona ũngĩrora Tio akina Petero. tiwe Fe- betũrũ ũcio ũreĩta betũrũ tiwe betũrũ nĩ ũkuona nginya mubi ĩyo ĩgĩthira ya jesu ĩ nĩ ũkuona nĩ handĩkagwo Ũrĩa ũgũthakaga ta Betũrũ etagwo Ng'ania. Ũrĩa ũgũthakaga ta Jesu etagwo Ng'ania. The actual names. Mm. Nĩwona? Na hau nĩho andũ angĩ, na nĩkĩo ndĩraugire mũthenya ũngĩ, mũrango wa kũingĩra kwa ithe witũ nĩ mũ- nĩ mũceke mũno. Mũceke mũno. Ĩĩ, but- tondũ tũrahoya mĩhianano tũtekũmenya. Mm. nginya ũkaigaga ngai waku hau atĩ ũyũ nĩ jesu wathiĩ hau ũkarora mũhianano ũcio ũkĩhoyaga ũrahoya idols that is worship of idols no ndũramenya tondũ ndũrenda kũ expound your knowledge Mm, nona mm, ũcio ti jesu wama mm. nona cia ona aciari ma- ma- makĩrera ciana ciao nĩ matige kũma convince kana kũ- kũma convince atĩ nĩma ũyũ nĩwe jesu aca jesu mwenyewe gũtirĩ mũndũ monete gũtirĩ bado. mũndũ mwonete tiga o andå arä a tene arä a makä rä nake na nä na nä mamũregaga o nake matietĩkagia rĩu ũyũ tuone twambĩirwo mbica yake nĩwe aca aciari tũtige kũmisridi bado nginya ciana Mm. kĩmera ũyũ nĩwe jesu koguo mwana agakũra oĩ ũyũ nĩwe jesu hĩndĩ ĩyo ũcio nĩ mũndũ wĩ- wĩ na kũu kwao nĩ arĩkirie ũhoro ũcio na agĩthiĩ na mbere na maica make Mm. no wĩ hau ũkĩmũ- ũkĩmũhoyaga Ũkĩonaga ũrĩa e Jesu. Aca. Hau nĩho rĩu ũkoraga andũ nĩ marahoya mĩhianano. Na ũhoro wa Jesu by the nĩ andũ nĩ mamisleadĩtwo mũno na kĩrĩra kĩa Jesu. Mũno. Na rĩu ona by the tũtanehera haha hawaini rĩ. Eh. Ndageragia kũrora kaũndũ deeper na rũgano rũrũ rwa turning water into wine. Na ndĩrona kaũndũ gathaka mũno. Karĩkũ? Kaũndũ gakũ ngĩkarora symbolically.

he ũndũ he ũndũ ma- mahanaga mahanaga not a pleasant smell ĩ waini waini ndĩ- ndĩthũkaga waini ĩikaraga kwanja ono the more ĩraikara Ĩ, noguo ĩragĩa value taste ndemwa ĩreka atĩa ĩraikara gakahĩa wega ĩ waini ĩĩ kahĩaga wega mũno but waini ĩno nĩ combination ya kĩ ya Grapes ya, na maĩ. ya thabibũ na maĩ Eh, na nĩ tuona wega atĩ thabibũ ciĩ wiki eh, itingĩikara mũno eh. maĩ me maikio namo matingĩikara mũno matanjĩtie gũ kwana ta mare- mena kĩgamu ũguo but rĩrĩa hagĩa na chemistry ya thabibũ na maĩ hagĩa na mũtaaramu ũngĩhota gũthondeka wine Ĩĩ. akĩhũthĩra thabibũ na maĩ rĩ no nĩ athondeka kĩndũ gĩtagathũka kĩndũ gĩgũtũra na o ũrĩa kĩraikara noguo ũranjĩra kĩragĩa kĩ Kĩragĩa Value. value. rĩu haha nĩho ũhoro na ũrĩ gĩkagĩra na mũno gĩkagĩra mũno ta rora analogy ĩno rĩu na ũmenye jesu rĩ jesu arĩ mũndũ very symbolic rĩu niĩ ngona j- ĩhana ngerekano ya life life no mũhaka ũmenye ta rĩu ta rĩu mwĩrĩ ũyũ witũ ũhana ũthabibũ Mm. Mĩ- mwĩrĩ ĩno- mĩrĩ ĩno itũ tũkoragwo nayo nĩ ta- nĩ ta thabibũ ndĩngĩikara mũno i- nĩ rĩ ihinda rĩrĩa i- tũikaraga Eh, ĩgabutha eh. na ũngĩrora ta rĩu mwĩrĩ witũ rĩ Mm, tũingĩikara ma- tũtakũnyua ĩ, maĩ maĩ nĩ mona even volume ĩrĩa nene mũno mwĩrĩ-inĩ Mhm. rĩu ũngĩrora analogy ĩno ya thabibũ rĩ angĩkorwo thabibũ ĩtingĩhota gũikara mũno same as maĩ rĩ no taguo maica maya maitũ ma mwĩrĩ ũyũ nĩ ta duration ũhetwo nĩ ngai Mm. ũkorwo wahota gũthondeka wine ũhĩge ũhote gũthondeka wine ũhote gũthondeka spirit ũhote gũthondeka kĩ- roho waku Ro- ũhote gũkorwo wa- wethana na ngai yes ũhote gũkorwo wathondeka Ũtanehera, nĩguo thiĩ ũtũre tene na Tene na tene tene. ta ndibei eh, ĩrĩa ĩtathũka ndathũkaga tondũ wĩ mũhe thabibũ wĩ mũhe maĩ no rĩu gũthondeka gũthondeka ndibei rĩu no nginya gũkorwo no nginya ũngĩkorwo ũ- ũ- ũ- hena chemistry ĩho Eh, no nginya ũ understand art ndĩrakũnyita no nginya ũ understand art ya gũthondeka ndibei na hau nĩho rĩu mũhonoki okire gũkuonia ndibei ĩthondekagwo atĩa Mm. ĩthondekagwo na njĩra ĩno na ĩno Eh, rĩu we harĩ we nĩ symbolic nĩ sim- for me niĩ ndĩmĩonaga ĩ symbolic mũno na our day to day lives like angĩkorwo ndũkũhota gũ produce wine ndũkũhota gũthondeka thabibũ ciaku ũhote gũthondeka wine ĩrĩa ĩta- ĩgũtũra tene na tene ta moyo ũrĩa twĩragwo wa tene na tene then you will ni- ukumisa opportunity ĩrĩa ũhetwo ingredients wĩ mũhe thabibũ wĩ mũhe maĩ no waga kũmenya atĩa gũthondeka ndibei ũgũikara na indo ici na ciga- cigũthũkĩrwo moko-inĩ maku wĩroreire kũmenya na ndũ ĩ no ũngĩũhĩga ũngĩhota ũngĩtuĩka mwethi na mũmathi ũthiĩ wethe art ya gũthondeka your own wine your own spirit Mm.

Ĩhĩ, Eh, eh, eh, no gũkoragwo. tigo- o tigo tũngĩakehetwo oro tene eh. Ĩhĩ. twanjĩrĩirio na life ĩrĩa ya, ya mwĩrĩ wa mathĩna mwĩrĩ wa mĩrimũ gũkua. mwĩrĩ wa gũkua mw- mwĩrĩ wa mĩtangĩko Ĩhĩ. no rĩu rĩ Ai, tondũ rĩu nĩguo kinya hau no ũkorwo no mũhaka ũkorwo ũmenyete gũthondeka waini yaku exactly na waini ĩno tũrathondeka nĩ mũikarĩre ũyũ witũ kana nĩ ũrakenia ngai ka ũrĩa tũraikara nĩ nĩguo ngai arenda ĩyo nĩyo waini ya mwanya mũno Ĩĩ. Mm. na waini ĩyo rĩu nĩ- nĩguo ũtũũro ũcio rĩu wa tene na tene Ĩĩ. rĩu haha ha gũthondeka ĩ nĩho rĩu tũra nĩguo rĩu nĩ- nĩ mũikarĩre witũ tũũthondeke exactly process ĩyo ya rĩu gũthondeka Ĩĩ. Nĩ he- hena process ciugo iria waragia Hena ciugo iria chemistry, wĩkaga maũndũ marĩa wĩkaga. wĩtĩkio waku ma- maũndũ marĩa wĩkaga nĩ ũrathondeka kuu waini kuu nĩkuo gũthondeka Kũ- nĩ ũra- nĩ wanyita rĩu rĩu nĩguo waini ĩũke rĩu nĩ harĩa rĩu ũkaheo muoyo wa gũtũra kana waini yaku ĩthũke ũgwe kũrĩa kũngĩ koguo kwa mũcukani ũ- ũngĩkorwo ũ- he na ũrĩa rĩu ũmenye kwĩ mũndũ wĩ haha akĩgeria mũno juu chini ndũkathondeke waini yaku Ĩ? ona Eh, ndũkamenye saitani ndũkamenye na gũthondeka kuu nĩkuo rĩmwe gwĩtagwo finding your purpose in life wine yaku Ĩĩ, ũ- ĩrĩa nĩgũthondeka ĩtagathũka. ũra- ĩĩ, Mm. nĩyo ũrathondeka haha mĩtugo yaku mĩikarĩre yaku mĩikarĩre yaku maũndũ marĩa wĩkaga mawĩtĩkio maku maũndũ marĩa wĩkaga maũndũ marĩa wĩbindangi namo ĩĩ, rĩu mau nĩmo ũrathondeka wĩ factory-inĩ Ĩ, already Ũrathondekera mwĩrĩ ũyũ, nĩ ũiguaga mwĩrĩ ũyũ ndũrĩ ika, wĩna kĩndũ gĩtagwo spirit. Mm. Nyamũ ĩyo nĩyo, spirit ĩyo nĩyo ũramĩ feed, nĩyo ũramĩ kũria. Yes. Rĩu ũrĩa ũkũmĩkũria ĩ, nĩguo ĩkuga kana nĩ- nĩ- nĩ- rĩu nĩ wathondeka waini ĩrĩa yo. Nĩ ndĩranyita your symbolic meaning. Nĩ ndĩra understand. Na I think o mũndũ nĩ amenya ũrĩa arathondeka ndibei yake. o mũndũ nĩ Ii, tondũ- athondeke na njĩra yake njĩra ti tondå wä kä ĩmwe ganda rä u na matirä ä må he njä ra ti ä wĩna mwe material rĩu we nĩ woe njä ra nä ya gå thondeka bathä ndibei nä matiä mwe Ĩĩ. but one thing will never lie ndibei ithuĩ yenyewe twĩ kĩganda-inĩ wamä cama nä å kamenya ä Ĩĩ, ndibei anga ä no nĩyo rä nĩyahĩa. ä no ĩĩ. Ĩĩ, no ta ũrĩa athuri macamaga kamũrati na makauga "Ĩ, Horera. kau nĩ kahĩu Ĩĩ, kana makauga aca Ta- nyamå ĩyo Ĩĩ, nya- nyamũ ĩyo aca nä cokio Ĩĩ, iguo niguo ndibei ihana nĩguo ĩhana Ĩni, koguo ya jesu yarĩ hĩu Kau Wega. kahĩte, nĩkahĩte Kau- Nĩkarĩkĩtie. ũkĩigua andũ makiuga kabitũ ngĩanjĩrĩirie na ĩno ĩ gwĩciria nĩka- nĩ- nĩkahĩ na angĩkorwo jesu no athondeke kega ũguo ĩ ona ithuĩ no tũthondeke iheni akĩrĩ kĩo okire gũtũ akĩrĩ kĩo eh, Nĩ okire atũ- gũtuonia njĩra ona Nani inyuĩ no- ndĩ- ona- ona nĩ jesu ũguo noguo atwĩreraga arutwo ake atwĩre ameraga maũndũ maya njĩkaga inyuĩ nginya nĩ mũgeka maũndũ mane manene yokire gũtuonia nĩ njĩra gũtuonia njĩra ithuĩ tũmĩrũmĩrĩre Ĩni, na a- gũtuonia njĩra we ũmenye thabarĩ yake nĩwe nĩ ethiĩrĩire ndagũgũthiĩra thabarĩ Ĩĩ. ona ũguo twĩtĩkagia atĩ nĩ nĩma- agũtigĩra google map rĩu we buata we- direction we- we- no magũrũ nĩ maku nĩwe ũgwĩtwarĩra thabarĩ Ĩĩ, we we ndagũthiĩ nĩakuonia. we ndarĩ thabarĩ Njĩra atĩ nĩ ĩno, agũthiĩrĩire gwata. njĩra nĩ ĩno mm. nĩ woremwo kana ũhote Mm.